Сәлам дуслар, Казан кайный подкастының ун беренче чыгарылышы һәм монда студиядә гадәттәгечә без Радиф белән һәм Рамил Чаллы Агди. Кайна Казан, кайна Казан. Кайна Казан, кайна Казан, кайна Казан, кайна кайна Казан. Әйе. Ә, Рамил, без сине әз генә таныштырып киттек. Подкаст нәрсә икәнен ул таныштыр белмәгән иде. Э, Татарча подкаст нәрсә икән ул? Чаллыда подкастлар тыңламыйлар. Карау чисто камера аркылы безгә ачык карамый. Айдыранда үзенең тамашачысына. Юк, вообще Рамил ул э, алдында микрофон булса, ул читкә карамый ул. Ул ули хәзер кешеләр җыела һәм аларга нәрсәдер сөйләргә кирәк. Аз кеше килде ди.
Егетләр сез вообще как выживаете? Э, Рамилне без чакырдык, фоновый теге комедияләрдә була бит. Ха-ха-ха-ха көләләр. шул фон, фоновый көлү буларак һәм беренче э, хәбәр э, кремль Кремль. Э, яр буе набережная кремлевская набережная инде аның бренды шунда булачак фестиваль мозаика культур ничек була мозаика татарча э, аның кстати э, нее бар иде тәрҗемәсе ну мин хәтерләмим Мәдәният чәкчәге.
Ярар. Шундыйрак.
Һәм
аптырамагыз, булачагында парад. Парад.
Национальных костюмов только Рамиль, не то что син подумал. Бию мастер-класслары, этномаркет, концерт һәм мода күрсәтәләр. бу э, ассамблея бар бит инде халыклар ассамблеясы аларның яш, яшьләре э, хәбәр итә бу мине һәм мин үзем дә катнашканым бар бу э, чарада фестивальдә юк киеп түгел э, ат киемендә ул беләсеңме типа печән базары только менә күп халыкларны җыйганнар һәм ул шундый безнең кебек теге ламповый сообществолар белән эшләнми ә менә төрле автономиялар киләләр аңлашыла Ә, ул әзрәк беренче елдан ук ничектер ә, начар китте ул, дөресен генә әйткәндә. Анда кеше җыелмады. Беренче елны кызлар гына барганнар иде. Кремлевская набережная. Шуннан соң бер елны мин катнаштым ә, ни янда, чаши янында. Һәм анда да чөт... әлбәттә күп кеше җыелды. И анда Газмановка килде. Газманов килде. Миллион кеше. Ну, ә мозаика тоже... культурага особо килмәде. Ничектер менә ул өстән төшерелгән әйбер кебек тоелды. Әлбәттә инде. Әйе. Һәм ә, бу юлы 21 сентябрьдә бу булачак, минем туган көндә. Һәм ә, сизелә шундый тренд. Ә, башта белмим, син булдымы, юкмы, булдыгызмы сез ә, милли кием көне? Әйе, булды. 27-се.
27 августта булган иде ул Кирмәндә. Кирмәндә. Әйе, шулай. Син булдымы анда? Ишеткән бар минем.
Кай вакытта кайда барырга. Әйе. Ә монда модный подкаст. Йо, мин аңладым, монда бераз нәрсә мин аңлыйм. Гадәттә менә бу шул халыклар дуслыгы безне бит, ну, чиктер менә без үзебез чыгабыз да үзебезне күрсәтәбез. Булай типа юк анда татарлар кем белән дуслашып, ну типа әйтмиләр без ничек кем белән дуслашып. Безнең чарада булай да русча рус теле гел яңгыр инде. Мен без әйтәм без бу бит рус һәм татар мәдәниятен берләшү турында торган чара. Ә булар, булар башка халыклар Ну, мәсәлән, тирәли халыклар, алар нигәдер менә бергә җыелышып, шундый дуслык темасына, ягъни дуслыкта бөтен шундый теге, ну, э, ничек әйтә идентичность югала кебек. Ул шундый просто халыклар. Ну, без бик бик төрле төрле төрле һәм ничектер менә шуңа күрә, ну, күрсәтә бездә күп төрлелек турында. Бездә әйбер шундый гел әйтәләр. Бездә күп халыклар яши. конкретно халыклар түгел, а нидер шул зур менә шундый теге, белмим анда, үрмә күч. Букет, короче. Букет шундый. Еще анда нидер чәчәкләр, мин исемнәрен белмим анда, берегез барыгыз да барысына бирегез. Менә букет матур бит. Ул шундый показ өчен.
Вот шуңа күрә мин белмим. Һәм гомумән мин аңламыйм, нигә һәр вакытта да халыкларга үзләренең дуслыгын ничектер вообще күрсәтергә кирәк. Ну, әгәр дә сугышмыйлар икән инде, дус дигән ну, сүз бит. Ну, бу совет заманасы шундый теге. Шаукымы.
Шаукымы, әйе. Яхысы. Әйе, Аксел.
Рамил, менә сиңа бир.
Әйе, ну беренчедән инде э, исәнмесез, мин монда беренче тапкыр тавышны чыгарайм. Ә? Бу бит инде подкаст. Менә мәсәлән, мин подкастларны карамыйм, мин аларны тыңлыйм, теге посуда жуганда анда, ашарга пешергәндә. Э, һәм инде менә бу подкастны дагын Тыңларлар дип уйлыйм кешеләр. Һәм инде менә дуслык турында, шул халыклар дуслыгы турында
уйлар юк. Кисегез.
Бар уйлар, менә бар уйлар, менә алар менә үзеңнең ниндидер костюмнарын киеп теге, элекке борынгы костюмнарын киеп чыгып, ниндидер мозаика ясыйлар әйме мозаика ниндидер алар юк алар анда саталар үз үз мозаика дигән сүз саталар ул теге бренд чыгыш ясыйлар бренд сыман ничектер юк мозаика просто исеме генә исеме әйем бренд э, фестивальнең исеме минемчә ул менә э, борынгы теге кәчтүмнәр әйме ул ниндидер теге рудимент сыман бара беләсеңме менә Теге кешеләр аңа ничектер тотынып калып, теге без бит э, бердәм, без бит үзебезнең үзебезнең телебезне яратабыз. Без там башкортлар, без татарлар, без удмуртлар, без чувашлар дип кычкырган сыман тоела минем өчен. Кызык булыр иде, әгәр шул шул бәйрәм булса, әмма анда бер нинди костюм булмаса.

Шул мозаикага. Аннары соң удмуртлардан чыгалар, белмим анда кемнәр там, брейкдансерлар удмуртча. Ну вот син кара, син бу получается бу синең теге аларның мәдәниятен күрсәтмиләр, а просто алар көнбатыштагы булган әйберне алдылар да, и вот күрсәтәләр сиңа. Брейкданс ул куваш түгел. Ну то есть рок. Биләр бит әле егетләр теге брейкданс татар киемнәрендә. Вообще пошлый. Ну то есть на самом деле бу шулай бер әйбер, без әйтәбез, заманча ул кайчан менә кайчан булырга тиеш мәсәлән рок яисә хип хоп Ул заманча түгел инде хип хоп ну в принципе шулай әйтәләр менә карагыз без кайдан алдык көнбатыштан алдык әйберне һәм күчерәбез нигә мәсәлән булмасын тогда белмим анда э, төркиядә булган белмим вот милли музыка хәзерге вакытта белмим анда шундый музыка булмасын димим чөнки кабазасың төрки музыкасын әйтәсең бу төркиядә язылган әйеме һәм төркиянеке һәм ул хәзерге вакытта бара син берничектән искелеген сизмисең ничек ә бездә вот яисә без яисә костюмнар киябез Яисә менә без э, нинди реберны алабыз да күчерәбез. Бүсен булсын джаз. Вот татарча джаз бу инде зәвыклы бер кызык кешегә кызытырга оят түгел. Кара әле монда вообще син синең сүздән ничектер кимсенү бар, шулай бит? Типа синең мәдәният ул ниндидер полноценный әйбер түгел.

Бераз хип-хопка ошаган, бераз шундый, шундый теге милли инструментлары белән теге бар бит инде волынкалары белән. Ага. Еще алар шундый бик иркен үзен тоталар һәм моны әйтеп булмый кайдан бу музыка төшә әйткәндә. Үчектер вот мин монда күрдем аларның марилар икәнлеген. Ләкин булмады чики без алдык менә бу музыканы, ну без яраткан музыканы, белмим анда хип-хопны. Һәм монда куштырдык телне. Һәм менә сезгә Хоп, абунчиктер менә табигый рәвештә мин күрә идем, каядыр алар яшиләр. Күренә иде, что алар бераз гаповаты шундый егетләр, шундый үз сүз белән инде. Именно алар шундый Аутентичность. расслабонешлар ишетеп, ук- анда кеше утыра бит паркта гадәттәгечә теге. Апалар анда ничендер кечкенә балалар. И вот шул уен шундый чыгыш ясый анда, типа. Рамил, кара әле, Анда ә, ниндидер сакаллы. Рамил, реально Чугышлар. кирәкме, кирәкме күрсәтергә, типа, м, халыклар, алар дус, типа, шундый, менә алар. кулга кул тотынышканнар. Ну, монда сорау Харап кемгә күрсәтергә моны? Без моны кемгә күрсәтәбез? Менә без халыклар дус. Без кемгә э, Трампка күрсәтәбезме моны кемгә?
Бәлки.
Нигә юк? Без моны Путинга Donald, if you're watching this, send us money. Кем өчен без дус?
Э, безнең әбиләр өченме теге Безнең өчен теге рәнҗеп йөргән, безнең әти-әниләр өчен күрсәтәсезме? Үзебез монда белергә кирәк, кем өчен без үзебезнең дуслыкны күрсәтәбез. Барыбер әзрәк теге мәҗлесләрне кешеләр яраталар бит инде, Сабантуй булмаса да, ну Сабантуйны барысы да ярата, әйме? Э, монда да шикле
Монда да монда да мәҗлес бит инде. Мәҗлес бит инде барыбер киенеп чыгып анда нәрсәдер ашап, чәй эчеп, кемдер КАМАЗ артында анда аракы эчә. Сабантуйда.
Камаз артында, КАМАЗ артында. Сыдышалы темасы көтелер. КАМАЗ. Рамиль Татар. Рамиль шайтаннары чыга башлады. Безнең минем минем өчен минем өчен Сабан туйда булсагыз Чаллыда Рамилнең кая икәнен беләсез. КАМАЗ бар. Тәбриз белән Тәбриз белән Рәдиф гел Татар сабатлар Сабан туйларында булмаган кебек. Юк.
Сез КАМАЗ артында КАМАЗ артында Ну, без, Карамадыгыз беркайчан да, без яме. анда аракы эчкәнебез юк просто. Безнең авылда вообще КАМАЗ юк. Анда күр- анда карарга гына. А, КАМАЗлар юк иде. Шул гына. Ну, Ә кара, безнең- ә, ә безнең КАМАЗның карале. тентын менә болай торып ачылар иде. Иә. Һәм инде ул сәхнә. КАМАЗ, А. КАМАЗның э, Универсальный кузовында, кузовында анда, менә мәсәлән, Гөлдания Хайруллина җырлый. Үтерәле яннарыма. Сакла башта. Үтер әле. Үтер әле. КАМАЗ артында анда это. Бик күп мемнар булачак бу YouTube. Яхшы.
Бар әле сукариларын тудырып.
Гомумән менә бу милли кием темасы минемчә күп тапкыр аның янына килеп карыйлар популяштеру буенча. Ләкин ничектер нитә алмыйлар аны. Раскручивать итә. Юк. Заман штарилар мы Заманлаштыру турында түгел. Заманлаштыру турында түгел монда. Юк, кара, юк. Татарча өйрәнәм сөйләшергә. Бу бу тезгү вакытындамы?
Карагыз әле, юк, чынлап та аның янына килеп карыйлар. Э, ләкин э, милли киемне киеп чыгу, ничектер э, кидертеп чыгару кешене килеп чыкмый. Урамга чыкмый кеше. Егетләр, менә милли теге татарча нижний бельенщик була әле эчке кием эчке кием милли эчке кием буламы менә татарларда микрофонга җитәр ну мен нервничать ете башладым шундый тема менә ну татарларда юк ну ну гомумән ыштан ул безнең татар киеме болай булгач инде шуны мәсәлән анда белмим ниндидер Чәчәк анда матур. Димәк, шундый ниндидер хайп кирәк. Юк, хайп түгел.
Кара, просто кеше нинди кирәк, нинди кеше гадәттә кия.
Ну, миңа нәрсә, ну вот, әгәр дә син үзең үзлектән киясең ул киемне һәм чыгасың урамга. Бу кызык. Син үзең кайда анда синең сандыгыңда ята ул, сиңа елына бер тапкыр чыгарасың да киясең, барасың эшкә. Юк, бар бит, мәсәлән, Австриядә типа анда, мәсәлән, типа түгел инде, Австриядә кыр бәйрәме бар. Безнең Сабан туйга ошаган. Алар үзләренең шкафында 100 ел эленеп торган, әле әбиләре кигән милли киемне кияләр. Монысы кызык булыр иде. Кызлар инде. Малайлар.
И шуны киеп чыгалар. Менә аларның анда Вин Винер Вижн ма ничектер атала ул. Ну, Ну, ну, ну. Белмим, Иске чек укыла.
киемнәрне.
Менә, ә бездә бит андый әйбер Андый юк, юк. андый культура юк. Печән базарында анда бит менә матур татарча әйберләр саталар, теге заманча менә, мәсәлән, э, без барып кайттык, менә хатын белән ул аңа ошады анда ниндидер кофточка анда, мәсәлән, ниндидер э, аяк кием, ну, заманча ясыйлар. А менә икенче милләтләр м, Без әйткән инде. Тегер дуслык күрсәтә торган.
Аларның бар ма андый әйберләр? Бар, бар. Бар, бар. Удмуртларда бар, чуашларда бар. Шундый әйберләргә ни басым?
Ну, мисән Вера Кожеманова үзе шундый теге бөтен шундый бөтен киемнәре модадан.
Басым ясарга кирәк дип. Ага.
Чөтә без бик озак сөйләдек. Озак сөйләдек, маза итеп.
Әйдәгез, киләсе.
Мин юбка кирәк ясарга. Том Сойер Фест.
Әйе.
Башланды.
башланды дип ул бетә тәмамлана егерме беренче сентябрь том сойер фестны ишеткәнең бармы рамил синең әйе йортларны буйлар Юк, китап түгел. Юк, китабы турында түгел. Әйе, йортларны буялар, матурлаштыралар.
Матурлаштыралар.
Сәдәфләр өчен, ниндидер үлгән кума канда өчен юк. әйе шул шул
ну э, китабында шулай иде а мында нәрсә өчен дип сорыйм просто казанда казанда бар инде там сорфес исемде кстати бер күп кеше белмидер там сорфес он дүртенче сезон бара э, ягъни кеше инде йортта яши икән агач йортта инде ул заявка гариза яза инде менә минем үземнең акчам җитми әмма минем өем бик борынгы мин э, бәлки булышыгыз миңа яңартырга инде миндә әмма һәм анда төрле теге компанияләр волонтерлар компанияләр кушыла ягъни кемдер буяу бирә спонсорлар ә кемдер корабларны бирә һәм башка менә мәсәлән минем йортым сорман районында иске имен авылы Юк, бу шәһәр фестивале. Шәһәр.
207.
Юк, сез сел ну скара. Алар киләләрме? Мин заявка бирсәм. Сиңа килмиләр, син үзең барга тиеш анда. Син бит табалың. А, мин үзем барга. А син үзең иштырга тиеш Айберне. Я, кстати, бу елны кайдыр бар инде авыл, аның исемен мин оттым инде. Прямо авылда Җыелдылар да инде бер борынгы, бер утызынчы ел, ну кайсы да, елда төзелгән йортны шулай ук яңарттылар. Ну ягъни болай болай инде аны. Ә авылда да була. Әйе булады.
То есть ну, хәзер.
Карагыз, ә, безнең хәзер димәк гаризалар ачыла. Әйе. Инде әле генә бетә бит инде. 21 сентябрь нәрсә була анда?
Мондый ябылу. Синең туган көнең.
Юк, аннан кала әле. Том Сойер Фест волонтерлары бәйрәм итә үзенчә. Бәйрәм итәләр.
Ничек рәдиф?
А, кара, ну, белмим, анда безнең берничә идея иде. В общем, хәзерге соңгы йортларын аның атала профессор Бргородский йорты, Волков урамында тора ул, шундый зур өч катлы, ну, бик зур йорт инде, исәнкәндә. Һәм анда ул ОКН, ягъни ул теге объект охранный

Бу йортта, димәк, бер рәссам ясады. Шуңа күрә без яшәде. Әйе, шул рәссамнар рәссамнарны чыгарабыз, күргәзмә итеп, ну, тәкъдим ясадым инде. Һәм шундый бар идея дә, шул ук йортта э, нидер бер пианист яшәгән, яшәгән икән. Һәм аның ноталарын чыгарып, шул музыка уйнарга инде. Ягъни ничектер Бу ишек алдында буламы?
Ишек алдында, әйе.
Волкова урамы. Әйе, чөнки ну Волкова урамы шундый бит ул. Шул бу йортка чөнки анда бер 150 елдыр инде, анда күп ничәмә нәсел яшәгән һәм шул вакытта булган вакыт ул вакытта булган әле теге өй җиһазлары сакланган да шкафлар, көзгеләр һәм фәлән фәлән. Әй бик шундый бик кызык йорт. Интерьерда. Әйе, әйе, анда керәсең дә бик шаккатасың дисең. Ну, шкафта скелетлар.
ну без карамадык бәлки
менә егетләр татарларның өйләре әйме алар һәрвакыт матур ничектер менә сары зәңгәр яшел төсле төсле буяулар белән буялар матур ну том сойер фест кирәкми татарларга ну чыннан да татар татар татар авылларында ә менә Ә, менә сарайлар, әйме, лапаслар, алар хәр вакыт бер төстә, әйме, шул ни, ни, ничек төсә ватыла әле менә бу штора сыман, теге ә, серый төстә, әйме, ә, соры, соры, соры төстә хәр вакыт. Менә шул Том Сойер фестны сарайларга ясарга кирәк. Бөтен татар авылларында ниндер Казаннан бармаска, ә кешеләргә әйтергә кирәк. Кешеләр, авылдашлар, Нишләп Сезнең сезнең авылда мал сарай- тоталармыни?
сарайларыгыз шундый Хәр матур лапас- түгел? Хәзер Лапасларыгыз лапаслар соры. Хәзер лапаслар да юк инде. хәзер.
Ишәләр хәзер. Әйе.
Хәзер кеше тотмый бит инде. Мал тотмый бит хәзер. Казан янында шулай икән.
Юк, кара, якташ. ә, ну, чынлап та аның ниндидер теге Юк, понимаешь, безнең Тел бер, төбе бер аңлашыла идеясе бар чөнки. иде. Без буяга идек бер э, татар бистәсендә йортны. Хәсим әйтте, ничек инде ул Ну, аңламыйм. Чыгып буямаган. Чөнки инде кеше үзе үзе чыкмаган да буямаган бер тапкырда. Чөнки ничектер безнең менталитетта Ну, шуңа да урыс хатыны язышан да. Юк, ул урыс түгел, ул вообще. Аларның буявы булмаган.
Бәлки шәһәрдә кеше яшәгәч, бәлки башка чан кеше карый аны. Мине нәрсә аптыраткан иде, Рамил, менә э, без буядык бер йортны һәм э, анда яшәгән гаилә э, теге буйсын һәм аңлашыла, алар күпме анда яшиләр, Шул кадәр буялмаган йорт. Ну, елына хотя бы бер тапкыр буйсын бит инде йортны, юкмы? Ну, краска булса.
Ну, ничек инде буяу? Ә мин уйладым, ладно, олы кешеләрдер, да? Бәлки аларның көчләре җитмәгәндер. Икенче йортта шулай иде бит, олырак кешеләр. Бәлки аларның аллергия краскага. Алар буйлар и алар әйтерләр безгә буямагыз дип. Иә. Бик шатланганнар. Һәм миңа иң кызыгы, без ишек алдында да әзерләнәбез. Ишега бер малай, миннән бер Биш яшькә генә яшьрәк, то есть дәрте. То есть аңа унбиш?
Примерно. Примерно. Унбиш плюс. Син яраткан канал. Унбиш плюс.
Унбиш плюс ун. Ярар. Һәм ул чыга и анда үз эшләре белән китеп бара. Мин үлем, әгәр дә синең җитлеккән малаең бар икән, син бит инде аны өйрәтәсең бит инде кулга инструмент тотырга анда. Том Сойер китабын укырга кирәк. Әйе.
Китап белән бергә моңлы Шул, янда бар. шул, Әйе, әйе.
шул аптыратканы. Һәм Ниндер акча ма- бирергә кирәк. Бер заборны буядың 100 сум мәсәлән. Алар сразу уянып китәләр. Әйе. Менә минем, менә- менә минем авылда әйме. Менә шул Том Сойер фест проблемасы беркайчан да булмады. Чөнки минем әтиемнең гаражда берәр буяу булса әйме. Белмим, бер ләнди төз булса да, менә зәңгәр. Нинди генә төз булса да. Ниндидер матур түгел теге төз төз була бит инде ләнди төсләр, әйме. Менә ул буяу бер кайчан да менә бер атнадан загырак тормый иде. Аны әти сразу так берәр нәрсә буярга кирәк. Менә ишек алдында Рамил килә.
Ишек алдында и Рамил зәңгәр булып йөри.
Бернәрсә буелмаган булса, безнең безнең машина бар иде. Беренче машина инде әле кайчанга теге списанный списанныйны обратно теге алып теге восстановить итеп шуны Сверху буяп куйды бер тапкыр. Ни өчен Рамилнең күзлеге ак түгел, ә сары? Беләсезме? Так, кем Әти монда? чыккан гаражга. Теге бер тапкыр Чаллыда, Юк, бер тапкыр дөрес. Чаллыда э, безнең, ну, Чаллы бит инде ол ак шәкә- ак ак шәһәр шундый. Ак. Ну, барыбер инде матур Чаллы шундый. ак шәһәр.
Иә. Саф.
Ну, аны теге Ак ул саф ул күпердән бит. бар күп- күпердән барганда менә син Әйе. кара шәһәргә ул шундый ак. Аны бер тапкыр шулай ук буй башладылар һәрбер йортны. Ә, Инде теге җете төсләргә. шул. Әйе, әле инде төсләргә Төс тик гармоничный түгел. Мин инде ул- уй- уйладым, анда минем әтине эшкә алдылармы әллә? Администрация.
Бөтен подвалдагы красканы чыгартганнар. Ярар, ә, Рамил бөтен стендапның бөтен материалын сөйләп бирмә инде үзең. Һәм менә шушы фестивальгә бәйле ә, а- Агахан. Ничек ул? Агахан. Агахан. Юк, ул безнең пәйгамбәр галәйһиссәламнең ну, оныгы дип әйтик. Маяз. Ничәнчедер буыны инде. Һәм аның шундый ул меценат, ул архитектурный ниндидер проектларга, ниләргә премия бүлеп бирәләр. Һәм Татарстанның менә шушы общественный пространстволарына, җәмгыяви мәйданнар, әйе, ну, паркларга, менә бакчаларны үзгәртеп кордылар, шушы программасына дип аңладым мин, әйеме, шул премия эләккән. Ул шуңа менә монда килде, башкаларга да эләгә ул, һәм бүлеп бирелә 116 мең доллар, ялгышмасам, безгә эләгә анда. 116.
Ха, кеше саный башлый. Мең доллар. Бу 100 миллиондыр инде ул. Ну, сез санамагыз, кеше санап бетерә аны тиз генә. Һәм, э, ну, во-первых, э, мин аның турында беренче генә ишеткәнем түгел ие. Димәк, ул Том Сойер фестка барып килгән кара биме бу э, фестивальне. Һәм бу кеше турында беләсезме, кайчан ишеткән идем? Венада анда мөселман зиратын бит шулай ук үзгәртеп корганнар, мемориальный зонага әйләндергәннәр. Бу безнең бит инде күптәнге хыял. Безнең ә, Татар бистәсендәге зиратны ә, мемориальный зонага әйләндерү. Һәм ә, аны без аналог кебек караган идек. Типа, менә Венада да үзгәрткәннәр. Һәм монда язылган иде, һәм ул проект шул кадәр уңышлы булган, һәм шушы Ага ханның премиясын алган ул. И типа шундый сөйләшү бара иде инде үзара менә бәлки булыр шундый көн кайчан менә бу проектны да бирә алырбыз менә шундый үрнәкләр бар менә ни, ә, шулай итеп кенә ишеткән идем һәм интернетта карап укыган идем ул кеше турында ә хәзер инде ул менә казанда ә, шаймиев белән бергә анда алар ә, шушы премияләрне өләштеләр Әйе, ун минут бар әле рәхәт.
Беләсең нәрсә миңа, ну, борчымый дөрес әйткәндә, мин уйлага идем, бу акчаны ничектер теге ничек дөрес рәвештә таратырга, аны бирергә кирәктер инде. Дөрес әйткәндә, ну, күп җирләрдә безне бит парклар юк, гомумән. Бәлки шулай дип. Ну, чөнки Кая юк? Ну, мәсәлән, мин минем балам яшәгән урында бер парк та юк анда хәзерге вакытта. Мин урам тәрәзәсенә карыйм, Дружба, дуслык урамы. Аларның ә, мәктәп каршында элек тора иде. Анда анда овраг. Тора, тора иде, юк, анда тора иде. Юк, тора иде, анда хәзер 6 поликлиника. Теге Сталин вак заводында төшерелгән ике катлы бина. Аны хәзер җимерделәр тулысынча, ә монда хәзер пустырь тора. Мин карыйм аны, бушлык. Әйе, шундый бушлык. Мин уйлыйм, бик шәп булыр иде, мәсәлән, монда нинди сквер төзергә. Һәм инде бөтен кеше әйтә, ну, конечно, нинди сиңа сквер, тагын бер свечка куерлар дип инде. Прямо минем каршыда. Һәм мин булачак.
Ну, ну, теге зур гына бер күп катлы. Күп катлы. Йорт, бер подъездлы. шундый человейник әйе бер дам теге екатеринбургта асман дип торам бөтен җирдә
ярар вот шуңа күрә белмим вот мин шундый проектларга бәлки ну кешедән сорарга ниһаять кайсы телисез яңа яңа яңа парклар мәсәлән чөнки типа төзекләндерергә түгел үзен яңасын төзергә чөнки ну яңасы бик кыен бит аны ну кыен әлбәттә ну белмим гафу итегез ну кабан күлен тоже ничек төзеделәр бит кем беркем дә уйламады что без анда йөрербез дип Вот син... Йөри идек инде.
Кая... Бу юл янынан что син йөри идең? Ну, бистә ягыннан йөри. Бистә ягыннан, әйе, бу яктан бер кенә йөрмәдән, бер ничә ул. Шундый бик шундый тын гына, бер кемгә кирәкмә ул урын инде, әйме? Ничектер башлар җитте, төзделәр, һәм вакытта аны икенче этабы башлана бит, әйме? Ә мәсәлән, бар бит хәзерге вакытта, ну, шул күп кадәр э, шул ничәмә шундый бөтен компания нәрсә төзиләр, төзиләр шул муравейниклар, муравейниклар, һәм бөтен җир нәрсә анда. Детская площадка куярга, Шундый шәпелдәп менә сезгә, әйеме? Бәлки, бәлки инде бер бер ничә айда төзелгән мәктәп, все, яшәгез монда. Ну, гетто шыма инде. Вот. Нәтиҗәдә безне Салават күпере барырга килә, чөнки анда кеше бер кайда бара алмый, бер кайда җүнләп аралаша алмый. Алар яисә эчәләр, яисә сугышалар. Ну, төрле, төрлелек юк инде, әйеме? Әйе. Ну, Рамил син хәр тыңлый да, ул, ул вообще болар зажрались Казанда. Рамилне ни өчен Чакырдык, ул ә, татарча КВН бар иде бит инде. Бар иде.
Хәзер КВН дигәч, теге зашклар бит инде хәзер. Әйе. Фу. Хә- Шуңа Болар күрә да шулай.
О, стой. хә- шуңа күрә анын яңа бренд туды. Әйдә шаярт. Ну, менә бар украиннарныкы, казакларнын бар э, үз Жайдарман.
КВНнары. Әйе. Казахстанда Жайдарман, Лига смеха. Украинада Лига смеха.
Ә бездә ул хәзер атала Әйдә шаяр. Әйдә шаяр. Һәм бә, мин уйлыйм, безнең подкастны тыңлаган кешеләр алар не в курсе. Ә, ләкин инде ниндидер этаплары узып, хәзер аның ә, ширек финалы булачак. Әйе.
Ширек. Әй, Рамил просто гел э, ширек финал дигәч теге мин башта калган ул. Ширек күлдә. Аның хэштеге булырга тиеш ширек ширек финал.
Димәк, без без нәрсә үзгәрде Рамил? Нәрсә үзгәрде?
Шул КВН кебек тыйла, юкмы?
Үзгәрде бик күп әйберләре, форматы, географиясе, гел, ну, теге концепциясе үзгәрде. Менә Татар КВН лигасы дип атала ул, аның тагын әйдә шаярт. Ул безнең яңа татарча юмористик продуктның исеме. Без аны Юк, концепция нәрсә белән аерыла? Без аннан уңышлы телевизион программа ясамакчы булабыз. Ну, беренчедән, Татар, Татар КВН лигасы ул Казанда үтә иде, бөтен командалар монда килеп уйныйлар иде. Ә хәзер без үзебез һәрбер районга барып, анда командалар анда анда КВН мәктәбе үткәрәбез. Һәм инде уен үткәрәбез. Ну кара, син әйтәсең, шул районда мәктәбе.
Әйе. Алар димәк КВН әзерләнәләр. Ну КВН ну, мәктәбе дип атала инде ул.
Атала КВН мәктәбе дип. Аның форматы менә мәсәлән, безнең сәхнәдә Биш кенә кеше уйный ала. Менә КВНда ул бит егермеләп басалар. Ә бездә менә бәләкәй генә сәхнә театр Кариевында, без аны оформле- оформ- оформление белән тагын да Бизибез. бизибез һәм тагын да аны Эшкәртәбез. бәләкәерәк яс- ясыйбыз теге камералар өчен, теге камерность булыр өчен. Һәм инде биш кеше һәм, ну, күрсәтәләр ниндидер чыгышлар там сәламләү конкурсы ниндидер импровизация конкурсы шулай ук безнең жюри әгъзалары алар теге өстәл артында табличкалар белән утырмыйлар ә безнең ну шундый уңайлы гына креслолар тәбрис син булдың бит инде ә, ну, зур фестивальның лайк куясың ә, жюрида һәм инде

казах казах рэперлары кебек әйбер шундай бармы сезнен бармы шундай бармы шундай сине перспективный районнар бар бар бар һәрбер районда үзенең үзенең менталитеты бар бит инде танып беләсез прикольный ну һәм инде менә һәрбер районның һәрбер районның үзе менталитет үз менталитеты сизелә барыбер шаяртуда дагы сизелә мәсәлән менә балтач әйе балтачлы аралар Һәрвакыт ничектер креатив бит инде. Анда аннан берничә тонылган рэпер чыкты, әйме? Һәм инде менә Балтач командасы дагын безнең Берничә тонылган рэпер. Бер бер тонылган. Берничә Сәйер Инсаф. Карар, тагын берничәсе бар.
Атагын тагын Ленар Яшин юк. Нурминский, Язылда Ленар Яшин. Этот еще. Тифест. Һәм башка Балтачтан.
дин- һәм башка Рамилнең баҗайлары. Әйе.
Кем кемгә ул Татарча бурычлы? КВНга Кемгә ул киләчәк. бурычлы? әйе. Кара, Рамил, реклама гына яса, кайчан була татарча КВН? Э, Димәк, әйдә шаярт дип әйтегез. Эйда Шаярт, ширек финал, 25 сентябрь көнне Бу кайсы көн атна? Кариев театрында.
А, 21 Бу 22. шәршәмбе. Шәршәмбе.
Аңлашылды. Димәк, карагыз, соңгы хәбәр. Мин бу хәбәрне русча укыдым. Бик миңа ни, шаян хәбәр булып тоелды. В эти, в эти, в эти игры играли наши предки. Татары возрождают исторический вид спорта аударыш. Аударыш. Аударыш. Бар программа алгарыш, ә монысы аударыш. И моны в Варском районе отпраздновали День коня. День коня.
Аңа да карават. Бар бит теге карават. Бар день костюм, ай шул кием киясең. Ә син үз атың белән киясең эшкә. Казылыклы кыстырып киясең. Ну, босян син бариста. Кафеда, ну, босян белмим кайганда. От белән киләсең, от, от кофе, от Карагыз, беренчедән миңа аңлашылмый, ни өчен исемен тәрҗемә иткәннәр. День коня. День коня. Ну, бик сәер имя. Ну, юк, э, от көне ул шулай калырга тиеш. Чтобы день от лошади. көне.
Типа, у нас будет праздник от көне. Сабан туйны бит тәрҗемә Баш итмиләр. көн. теге, Типа, праздник Базар көне, от көне. поле. От көне. Әй, Базар көне, от көне.
Рамиль монда Хар юлны атна. аңламый, Хар- чөнки Хар татарча. атна, от көне. Вот вообще уже прям. Ну, дөресен генә әйткәндә, монда э, шундый энтузиастлар аны башлап җибәргән. Мин хәтерем Фәрит абый Бөгелмәдән ул. Э, ул э, татар атлары дигән шундый породаны Мин монда бары бер менә бераз сымы нәрсә аңламыйм. От көне бәйрәм, бәйрәм бит инде. От көне.
Тукта, аңлатып китәйин, тукта.
Ул көн ул от өченме, кеше өченме? Менә анда отны ашылармы, җуалармы? Менә шундый сорау. Сорау бирелде, җавап. Менә карагыз. Ашылармы, ашаталармы?
Фәрит абый һәм тагын берничә шундый энтузиаст, алар татар атларын үрчетеп, хәзер алар берничә, ә ул атлар чыдам һәм алар ерак дистанциягә чабалар. То есть ипподромга баргач анда бит алар бер түгәрәк ясыйлар яисә бер икене инде, ә монда алар 100 километр чабалар. Арчага кадәр.
Арчага 60 километр. Һәм кире.
Һәм кире чабалар.
Әйе, димәк алар шундый озак дистанция, алар чыдам булгач, менә ул чыдамлыгын алар шунда дәлиллиләр. Һәм димәк шуны карау, шул карыйлар һәм бүләклиләр кем җиңгән шуларның бәйрәме то есть алар юктан бар иттеләр татар пародасы юк иде аударышны менимчә аударыш ул элекеге уен димәк мин атта син атта рамил понида менимчә монда ниндидер һәм без бер беребезне аударырга атлар өчен блаблакар ясарга кирәк Менә алар 100 километр чабалар тегендә, монда. А, юк, юк, Ну, юк. это м, порожняком бай- Ат- былай бит. Юк, әйтә, бәяме. беләсезме, мин Менә тыр-тыр Әлмәткә карны барасы ясарга.
килә, ләкин бик-бик ашыкмыйм мин шул Һәм инде- ат белән барасым килә. Мин теге керәм шул приложениегә. Тыр-тыр караймы? Тыр-тыр. Монда от чаллыга чаба, бер от чаллыга чаба. Ну, ярый, Мамадышка 100 километр. Шул отка от- отланып,
Так.
Күңелсез булып китте. Киттең Мамадышка, әйме? Барасың. Менә шундай әйбер ясарга кирәк.
Аннары атка түлисең. А юк, аннары претензия язасың, менә ат. Ат көне. Теге мин Юк, атка сине утыртмыйлар. Мин кара ат сораган идем. Ат ат килгән инде.
Парашюттан сикергәндә дә бит син инструктор белән сикерер идең. Шуңа монда да сине тагып куялар да.
Менә болай итеп торды. Йоклап.
Әйдәп баручысы ул аркасында утыра, син күтендә утырасың. Атланып. Күтендә кемнең? Атны.
Атның күтендә можно. Ну, мин уйлыйм, кызык тема. Э, бездән чынлап та ерак ул. Э, дөресен әйткәндә, минем әти-әниләр, белмим, ничек, менә алар бик атларны яраталар. Без гел ипподромга йөри идек карарга. Э, бездә И, гел беләсезме, шундый мәзәкләр, анда әйтемнәр бар иде атка бәйле. Типа, мәсәлән, Шәкүр карак, анда менә ат, ат урла, урлаган, ә, бу кеше белән типа ат урлап була. Ә без уже бу әйтемнәрне кулланмыйбыз, белмибез һәм ат белән ничектер бәйләнеш бездә юк. Дөресен әйткәндә, Фәрит абыйлар ул шундый энтузиаст кешеләр. Алар ничектер шуңа ышанып, яңа ат породасы үрчетеп, аны регистрация уздырып, әле бәйрәм уздыра. Ну, кара, чөнки Мусян атны шәһәрдә тотып булмый бая бер ул. Мин искә Петербургта яшәгәндә кемдер атны тота иде, ниндидер бер шул паркларда. ЖК Веснада була тотып. Вот, шунда шундый шундый паркларда тота иде ул, хәтта анда кеше килә иде, ничек сез аны, ну, типа, шортлары уңайсыз бит инде, начар дип инде. Һәм бер әйбер. Һәм ике кеше хәзерге вакытта атларын машиналарга алыштырды. Шуңа күрә бөтен шундый түрәләр шул машиналарда ыжгырып йөриләр инде, чөнки алар А, барыбер бар Әйе, инде теге.
әйе, бар инде. Анда. Ну, анда күренә бит инде, мәсәлән, Бу теге ипподром. гәрәпләрнеке Хәтта кебек.
ипподром безнеке хәзерге вакытта, ул бит теге элек кеше йөри торган урын түгел, шундый, мәсәлән, шул түрәләр өчен шундый бик зәвыклы бер урын кебек, минемчә, хәзер ул. Ул шә- шә- Ипподром.
шәһәрдән бераз читендә, чит, чит, читтәрәк тора инде, хәзер дөрес әйткәндә. Кеше дә бик күп йөрмидер анда әле җиткәндә. Элек мисал ипподром теге Павлюхин урнашканда, кеше йөри анда гел шундый теге халык өчен ачык иде ул. Ну кара әле, Сабан төне өлеше дә иде. Нигә инглизләр, ниләр, алар да бит шәһәрләрдә яшиләр. Ну барыбер ат культурасы бар аларда. Вот кайчан бездә атлар барлыкка килер, безнең ЖКларда, булачак сиңа теге спальня, зал, гостиная һәм алаша да место булачак. Ну юк инде ипподром.
Туктагыз, карагыз егетләр, менә ат көне бар, әйме?
Ул бит теге тоже борынгыдан килгән бәйрәм ниндидер. Ә от, от ул син әйткәнчә машина кебек. Башта теге отны алсаң, ул теге поджерик сыман, теге алдың сыман, әйме? Синең отың бар. Ул теге шундый предмет для гордости иде. Җегетлек инде билгесе.
Ә менә ярый, атлар көне бар. Борынгы бәйрәм. Заманлаштырырга кирәк. Әйдәгез ясыйбыз. Машина көне. Теге һәрбер авылда, һәрбер районда һәрбер кеше үзенең иң текә машинасын алып килеп күрсәтә теге. А, бар бит инде андый бәйрәм, Сабантуй, точно. Бөтен кеше. КАМАЗ. Бөтен кеше үзенең машинасын килеп теге. А, алдым әле менә. Машина. Мин теге дөресен әйткәндә мин ерак анда әйберләр.
Чөнки мин сәпит. Машина көне.
Мин сәпит. Сәпит көне.
Сәпит көне әйбәт.
Кстати, андый тоже бар әйбер. Сәпит көне бар. Сәпит төне бар. Юк, кара, ну просто анда нәрсә, ул просто машина алып килмисең бит инде, яисә отны, яисә сәбит. Син ул гына карыйсың. Ну кеше нәрсә ничек кайта? Эле кеше нәрсә өчен машина ала иде? Машинаны ала иде.
Анда гаражны утырырга, һәр бусна һәр көнне кичен нәрсәдер анда алмаштырырга, яме ул теге синең бер дустың кебек инде. гаиләдән бәлки зуррак та шулай ук ат та кебек инде сен атны карыйсың ашатасың ул ул менә соң теге борын теге чыңгыз айтматовныңмы бармы кайсы әсәрендә бар иде ул теге анда аты идән һәм аның теге алып баручы ну аның хуҗасы

Аларга отдельный өстәл яме колыннар өчен. Җмат гафу итсә,
таблеткаларның тәэсире кими башлады Рамилгә. Мин аңладым, ни өчен без Рамилнең шуткаларын аңламыйбыз, ә ул безнекен аңламый. Без просто теге төрле татарлар. Юк, просто ул Чаллыда яши, анда вакыт 15 минутка бара. Шуңа күрә 15 минуттан

татар тормышының признакларын әйтә. Типа сабантуйга чыгу, анда аракы эчү, аннан соң тагы нәрсәләр әйтте ул. Типа машина белән макта, машина белән мактану, балаларны аерым өстәлгә утырту. То есть монда инде ул үзгәргән, а ул как бы Рамил әле 10 ел элеккеге татар тормышын сагынып яши. Ну, кем саклаган?
Монда бит бар икенче бу

Алтын урдасы да бар әле. Бүтән җирдә әзрәк. Әзрәк теге уйлап, уйлап алырга кирәк бит аны. Сиңа әйдә шаяртны теге 10 елга алга чабып та түгел, артка да чабып түгел, теге алтын урталык табып узырга телибез. Шуның белән безнең подкаст тәмам.
Кайна казан, кайна казан, кайна казан, кайна кайна казан.